Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin Enoki mushroom tui leh awlsam taka siam dan kan en ho leh dawn a ni. Tun tuma Enoki mushroom ka rawn siam dan tur hi a tuiin a awlsam hle a, bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak pawh kan hmang dawn lo va. Video hi a tawp thlengin min lo en sak ula in lo siam ve leh theuh dawn nia a hmasa berah chuanin mushroom hi kan la chhuak anga a bul bal lampang hi kan paih phawt ang ka enoki mushroom lei hi a thar tha lutuk tawh lova chuvang chuanin a bul lampang hi ka paihnem deuh hlek dawn a ni. A thar tha anih kha chuanin paihnem lutuk kha a ngai chuang lo va, tihian a bul lampang ka paih zawh khanin ka in ṭhet darh deuh hlek a, chuan bowl ah kan dah lut ang, bowl ah hian tui ka dah a kan sil fai dawn a ni. Vawi hneh ka sil fai ang, chutiang a bal lutuk pawh chu ni chuang lo va, ka sil thuak thuak a. Ball a ka dah kha ball hranah tui thianghlim ka dah atah chuan ka dah lut leh a. Tihian lo awm rih se la ball hlo dang kan mamawh tur te kan lo chawh pawlh ang red chilli powder fian te hneh ball ah ka dah a chuan black pepper fian te chen ve ka dah leh a chuan purun var chen sawmsa chan sawmsa fian te hneh ka dah lut leh a soya sauce fian te hneh kan kawlh leh ang. Chuan chini fian te hnih kan telh leh ang. Tui a chawh gawina tur khan fian te hnih kan pawlh bawk anga tihian ngun deuhin kan chawhpawlh dawn a ni kan thil pawlh ho hi. Chilli paste kan siam dawn a ni chilli paste hi a ready made lei tur a awm a ready made lei tur kan hmuh kha chuanin kan lei ang a kan hmang ang a mahse khawi hmunah pawh ready made kha lei tur a awm lo va chuvang chuanin ka rawn siam chawp a ready made lei tur hmu lo tan khan tuna ka siam ang hian kan siam dawn nia hei kan chaw kawi tha tawh lutuk a tunah chuan a hmel lan dan te pawh a lo dik tawh a kan duh tawk ang. A siamna tur thir bel ka chhuang a, thir belah hian bawng satui ka laih lut a, satui kan neih rem chan ang ang kha kan hmang thei a, arsa tui te, vawk satui leh sangha tui te pawh kan hmang thei a ni. Satui kan neih rem chan loh chuanin tui pangngai chauh pawh kha kan hmang thei bawk a ni. Tihian kan satui chhuan a lo so bawrh bawrh hnuah khan kan chilli paste siam kha kan dah lut ang, kan tel ang kan chilli paste siam kha. Kan che le pei siam kha kan zu chawk ral vek ang a, kan zu chawk sawm ang a tih hian kan chhuang sau bawrh bawrh ang a, minute thum vel kan chhuang sau bawrh bawrh dawn a ni. Minute thum vel kan chhuan sau bawrh bawrh hnuah chuan Enoki mushroom kan silfai sa kha kan thlak ang. Enoki mushroom hi chu a hmin har vak lo va, chuvang chuan chhuan rei lutuk pawh a ngai lo va ni. Ti hian enoki mushroom kan thlak zawh hnuah hianin ketchup pahnih ka thlak tel dawn a, kan duh chuanin tomato pangngai pawh kan thlak thei a ni ketchup hi kan neih loh chuanin. Ketchup packet reuhte pack hnih kha ka thlak a, kan chawhpawlh leh ang. Ti hian kan chhuangso leh bawrh bawrh ang. A sohma zawkna turin kan chhin anga kan chhuangso bawrh bawrh ang. A lo so ta bawrh bawrh a, a rim pawh tui vawng vawng hle mai. Ti hian minute hnih vel kan han so tir bawrh bawrh anga minute hnih vel kan so tir hnuah noodles kan thlak ang. Chi ka a la chuan minute hnih ka so tir tawh a, noodles chhum hmin sa kha tam vak lo ka thlak a, noodles hi kan duh loh chuanin kan thlak lo thei a, noodles thlak hian a tui ka tia kei chuan kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se uai uai te ram pump te pawh kan duh chuan kan thlak thei a ni. A tui hi tlemin kan chhuang kang deuh hlek ang. A tui chu khu lo kang deuh hlek tawh a ka duh tawk vel tawh a, kan duh chuanin a tui hi kan chhuang kang deuh vek thei a, mahse a tui hawp tur kha ka duh vang khanin kei chuan ka chhuang kang vek lo a ni. A rim ti tui zual turin bah khawr ka thlak a, chuan kan suan dawn hnaih lampangah hianin spring onion chansa tlem ka thlak leh bawk a. Ti hian kan enoki mushroom siam chu kan peih fel ta a hmel lan dan te pawh mawi a hei a tui em em a ni ka sawi tawh ang khanin kan duh chuanin kan so kang tir vek thei a a tui kha tlem te pawh kha kan hmang thei a ni mahse kei chuan a tui hawp tur ka duh avang khan a tui hi ka telh tam deuh hlek a. kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se tihian hei a hmin hnuah khan ball ah khan chhuak chhuak a a hmel lan dan te pawh mawi hle a a hmel lan dan a mawi ang bawk hian a tui em em a ni nangni pawn hetiang hian lo siam ve ula tuiin tih ve ngei ka ring ka channel min hlut sak a min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a min la subscribe ve lo te pawn-- Ka video hi tha in tih zawng a nih chuan khawngaih in min lo subscribe ve u la, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt se la, video leh pekah kan zavai in ei tur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in zavai in.